Susana Cemileva, Yer astı ateşiniñ sırı. Yedinci bölüm, Yılan qobasında subet. Balalarnıñ ögünde yılan qobasınıñ kirişi qararıp turmaqta edi. Balalar bir-birini elinden tutıp, qobanıñ içine kirdiler. Qobanıñ adı biraz qorqunçlı kele edi, ortada toqtap, anda-mında baqındılar. Qoba üç qatqa bölünmek kerek, qart demirci qoba aqqında aytqanını hatırladı Enver. Töpedeki qat taşnen tolu, amma bizge zaten aşağa kerek, yer astına. Enver yavaş sesnen aytsa bile, qobadaki akisseda davuşını arttıra edi. Tezden bu şuvultı eşitildi. Soñra başlarınıñ töpesinde yelqanatlar uçmağa başladılar. Ay! qıçırdı Lilâ. Men qorqam! Enver qızçıqnı omuzlarından tutıp közlerine baqtı ve, Qorqma, Lilâ, men yanındam da, kimse saña zarar ketiremez, dedi. Şu daqqası yelqanatlarnıñ biri tınçlanıp, qobanıñ tavanında balalarğa yaqın yerde başınen aşağı asılıp qaldı. Meraba! dedi Yelqanat. Meraba! cevap berdi Leylâ. Sen adam kibi laf etmege bilesiñmi? soradı Enver. Yoq! dedi Yelqanat ince sesinen. Oy, siz ayvan tilinden añlaysız. Ne güzel! Ayretnen dedi Enver, tılsımlı alemde ayvanlarnen olarnıñ tilinde laf ete bilecegimizni unutqanım. Öyle, dedi Yelqanat, yılan qobasında ne işiñiz bar? Tıştaki ava turistlerge uyğun avağa oşamay. Biz, daa biraz saqınıp dedi Leylâ, biz Bahış sihirbaznıñ qobasını qıdıramız. Aa, şu yerastı ateşi olğan qobamı? soradı Yelqanat, dostlarnıñ müsbet cevabını alğanınen devam etti. Yerastı ateşiniñ qoruyıcısı qayda yaşağanını kimse tam bilmey, altın beşik de qayda saqlanğanını kimse tam aytamaz. Amma cesür adamlar qıdırmağa devam eteler, mına siz de öyle cesürlerden ekensiz. Leylâ evel qorqqanından biraz utandı ve daa emin körünmege tırıştı. O, Envernen birlikte Navrezni qurtara edi de, qala qayana ve Qırımnıñ bütün sakinleri barını beklegende olmaycaq şeylerden qorqıp turmağa iç yaraşmaz. Yelqanat ise devam ete edi. Yılan qobası farqlı bir qoba. İçi sır tolu Qırımnıñ qadimiy sakinleri qobanıñ aziz yerlerden biri olğanına inana ediler. Mında dua ete, avcılıq ya da bereket olsun dep tabiat küçlerine ediyeler qaldıra ediler. Amma qoba pek quru. Mında aslı su yoq. Onıñ içün biz, yelqanatlar, onı ayrıca sevdik. Ondan da ğayrı, mında Eglence parklarında kibi üç qat bar. Sürümüz içün daa uyğun ev bulunamaz. Bahş siyirbaz mında ayaq bile basmadı. Yerastı ateşini de başqa yerde qıdırmaq kereksiz. Böyle etip, balalar daa bir Qırım qobasınen tanış oldılar. Dostlar mında kezip, ekinci, üçünci qatnı köremeseler bile, Lafacan yelqanatqa qoba aqqında añlatqanını ve böyle etip vaqıt qazanmağa imkân bergeni içün pek minnetdar qaldılar. Yılan qobasıñın sakininen sağlıqlaşıp, Leylânen Enver kiriş tarafqa aşıqtılar. Anda yavluqlarını sallap, dostlar nevbetteki menzil. Tuar qobağa barıp çıqtılar. Sekizinci bölüm Tuar qoba yelniñ eseri Envernen Leylâ Tuvar qoba yanında peyda olğanda içine degil de, qoba ögündeki meydançıqtan açılğan manzarağa baqıp qaldılar. Büyük Qırım kanyonı qar ve buznen qaplanğan edi. Acayip, tılsımlı manzara! Tabiatnıñ dülberligine baqıp toyğan soñ, balalar niayet qoba içine kirdiler. O pek keniş edi. Avası bozulğanda çobanlar ayvanlarınen beraber bu qobada saqlanğanları boşuna degil eken, dedi Enver, etrafqa baqınıp. Tuar qoba toqtamadan yel esip qayanı oyup qaldırğanı neticesinde peyda olğan qobadır. Qart demirciden eşitkenlerini añlata edi Leylâ. Yel ne qadar küçlü eken, qayanıñ içini oyıp taşladı. Enver Leylânıñ laflarına külümsiredi. Qobanıñ içinde kerçekten yel ceryanı duyula edi. Yel öz işini bitirmese kerek, esmege ve qobanıñ divarlarını kenişletmege devam etmekte. Balalar er bir köşeçikni baqıp çıqtılar. Amma içke dalğan, töpege çıqarğan ya da aşağı ketken iç bir yol tapmadılar. Qoba canlı bir mahlüq içün ava bozulğanda saqlanmaq yeri olaraq acayip bir yer edi. Amma yer astı ateşiniñ bulunmasına iç uyğun qoba degil edi. Leylâ, menzilimizge barıp yetmegenimizge oşay! biraz endişeli dedi Enver. Aman-aman künniñ yarısı keçip ketmekte, amma biz daa maqsadımızğa yetalmaymız. Yoq, Enver, er bir qoba bizni maqsadımızğa yaqınlaştıra, cevap berdi Leyla. Qasevet etme, kel daa bir kere Tuar qobadan açılğan manzarağa bir köz taşlayıq ve yolumıznı devam eteyik. Balalar meydançıqqa çapıp çıqtılar ve tuvğan yurtnıñ dülberligine kene ayretnen baqıp qaldılar. Keñ bıtaqlarını yayğan çam ve kedr terekleri, dağlarnıñ töpesine ilişken kök bulut, semanıñ aydın mavılığı, buzlap qalğan özen yolaçıqları üzerinden küneş nurlarnıñ parlaq aksi. Tuar qobanıñ içinde oynağan yel tezden suvuqlaştı. Balalar haritanı açmağa aşıqtılar. Nevbetteki yer, tüpsüz hasar. Yahşı qal, Tuar qoba, yelniñ acayip eseri! Doquzıncı bölüm Tüpsüz hasarnıñ tübünde Leylânen Enver şu daqqası nevbetteki menziline yettiler. Şu yerde öyle qaranlıq edi ki, közleri bir şey körmey edi. Bir qaç daqqadan közleri qaranlıqqa alışqan soñ, balalar etrafqa aylanıp baqtılar. Pek tar bir yuva içinde kibi ediler. Eki adam içün bile yer pek az edi. Yuqarığa baqqanda açıq degil de, qara kök ve üstünde yıldızlarnı körgen ediler. Ğaliba maqsadımızğa yaqınlaştıq, Leylâ, dedi Enver. Baqsa, nasıl terendemiz, aman-aman yer tübündemiz! Mında özen, atta göl olmaq kerek. Öyle, dedi Leylâ. Demirci göl aqqında aytqanını hatırlayım. Amma qayda o aceba? Dostlar qoba divarı boyu kettiler. Birazdan keçit pek tarlaştı ve ayaq üstünde turmağa imkânsız oldı. Böyle etip balalar oturıp, ellerinen öglerinde qıdırmağa başladılar. Niayet, tar bir keçit tapqandayın oldılar. Enver, anda pek qaranlıqta! Dedi Leylâ. O bir vaqıt qaranlıqtan saqınmay edi, amma şimdi ne içündir içine qorqu kirdi. Sen mında qal, men ise ögge barıp baqayım, teklif etti Enver. Leylâ uzun şarfını çezdi, oğlançıq bir ucundan tutıp diger qolunen ögündeki yolunı yarıqlata edi. O yavaştan keçitten keçmege başladı, qızçıq ise dostunı qaranlıqta coymamaq içün Şarqnıñ diger ucundan tuta edi. Keçit pek qısqa edi eken. Tezden Leylâ Enverniñ sesini eşitti. Mında göl bar! Ve pek tayğaq! Ortalıq buzlu olsa kerek! Men qaytam! Çoqqa barmay o keçitten çıqtı ve öyle netice çıqardı. Leylâ anda öyle suvuq ki, ba yağı qar yağğan, buz ise tek göl üstüni degil de, divarlarnı bile qaplağan. Ondan da ğayrı anda pek qaranlıq. Ateş olğan yerde yarıq ve sıcaq olmalı. Yerniñ tübüne bayağı teren kirsek bile, bizge kerek qoba degil dep tüşünem. Qızçıq kederlengenini köstermemege tırışa edi. Dostunıñ aytqanı kibi, Bahış siyirbaz kerçekten başqa yerde bulunğanına oşay. Amma qayda? Olar em dağlarnıñ töpesindeki, em dağ etegindeki, mına endi yuvağa oşağan yer tübündeki qobada oldılar. Şimdilik neticesiz. Ne yapmalı? Yollarını devam etmekten başqa bir şey qalmay edi. Aydı, bir şey degilen ver, dedi o. Bağdan ne qadar yerge barmalımız? Vaqtımız daa bar. Kel, nevbetteki qoba, Fatma qobağa aşıqayıq. Öyle de yaptılar. Yavluçıqlar sallanıp, bizim macera sevdalarını tüpsiz hasardan uzaqlaştırdılar. Onıncı bölüm Fatma Quba uçan suvunda sılanğan yavluqlar. Yañı yerde peyda olğanınen balalar eñ evelâ suv şuvultısını eşittiler. Olar qobağa arqasınen tura ögülerinde ise uçan suv şırıldap aqmaqta edi. Avası ayazlı olğanına baqmadan, suv areket etmege ve buzlu tamçılarını sepmege devam ete edi. Balalar qoba kirişine yaqın çekildiler. Bu qoba pek farqlı edi. Qocaman taş saçaqqa oşa edi. Balalar qobanıñ uzaqlığında delik qararıp turğanını kördiler. Qırımnıñ ilk sakinleriniñ daa bir evi, başladı ikâyesini Leyla. Mında emek aletleri, çeşit ayvanlar, atta adamnıñ kemikleri tapılğan edi. Qırımımız er vaqıt öyle dülber edi ki, er kes mında yaşamağa arz ete edi. E, men de öyle tüşünem, külümsiredi Enver. Amma bu yılnıñ baarı pek suvuq, uçan suvnıñ buzlu tamçıları da meni üşütti. Balalar turğan yerlerinde sekirip, qızınmaq içün özlerini ellerinen oqalay başladılar. Damarlarında qanları tezleşken soñ, biraz qızğan Enver ve Leylâ qobanıñ içine adımladılar. Ki, qobada olğanı kibi, olar sanki asırlar evel zamanına qaytqan kibi oldılar. Közleri ögünde qabilesine aşayt ketirgen avcılar, qobanıñ içinde taşçıqlarnen oynağan balalar, ocaq yaqqan ya da qurutılğan qabaqlardan yasalğan bardaqlarğa suv toldurğan qadınlar sanki canlandılar. Amma bu qoba aynı olar qıdırğan yerastı ateşini bulundırğan qoba olğanına iç bir işaret tapamay ediler. Leylâ! manlayına urdı Enver, suv içinden sılanmayıp keçmelimiz. Öyle etip Bahır Seyirbazğa barıp çıqarmız. Ne teklif etesiñ? soradı ondan qızçıq. Ebet, men qayadan tüşken suv içinden keçmege teklif etem. Körersiñ, suv divarından keçkenimiznen, gizli qobanıñ kirişi açılır, eminliknen dedi Enver külümsirep. Amma suv divarından keçip de quru qalmaq imkânsız da, şübelendi Leylâ. Kene ruhtan tüştiñmi? İddialı, dedi Enver ve qıznıñ cevabını beklemeden kirişke taba ketti. Leylâ artından aşıqtı. Balalar suv divarnıñ qarşısında tura ediler. Enver Leylânı qolundan tutıp, bir adım attı ve onı öz artından çekti. Suv divarından keçmesi üç saniyege bile barmadı, amma suv artlarından qalsa bile, iç bir şey denişmedi.

Leylâ, kurtkasınıñ cebine elini soqup, yavluğını alacaq edi. Aman da aman, yavluq ıslanğan! Enver! hıçırdı qızçıq. Yavluçığım ıslandı! Ne yapacağım endi? Başqa yerge endi nasıl baracam? Oğlançıq suvaq yavluğına turıp baqmaqta edi. Vaqıt suv kibi aqa edi. Onıñ uçamsuvdan keçme ğayesi neticesinde yavluqları da sılandı. Ne yapmalı? Enver tüşüncege daldı. Aqlına güzel fikir keldi. Ateş qartalnıñ qanatı bar da! köterenki sesnen dedi Enver. Leylâ, qana çantañdan qanatnı çıqar! Balalar ellerinde qanatnen birlikte yavluqlarını sıqıp, demircilerniñ bahşışından sıcaq kelgenini is ettiler. Birazdan elleri üstünde buf çıqqanını kördiler. Yavluçıqlar qura ediler. Balalarnıñ yüzleri de küldi. Oldı! Niayet qurudılar! Dostlar haritanı açmağa ve nevbetteki barılacaq yerniñ adını hatırlamağa aşıqtılar. Qızıl qoba! On birinci bölüm Bu vaqıtta Qalaqay ananıñ evinde. Leylânen Enver Bahış sıyırbaznı qıdırğan arada, Qalaqay ana ve öbür, çayırda yerleşken evçikte otura ediler. Evniñ pencereleri dağnıñ çetine baqa, şu yerde bir özençik aqa, azbarnıñ artında ise bostan saçılğan edi. Ya siz çayır ne olğanını bilesizmi? O, farqlı bir bağça. Şu bağçada alma, armut, erik, şeftali tereklerinen aşlanğan dağ terekleri öse edi. Kiyik dağ teregi tamırlarınen topraqtan suv ve faydalı ğıda tapa, Açlanğan terek ise lezetli meyva bere. Böyle etip, tabiat zarar körmey, adam ise özüne aşayt tapa. Çayır bağça ve Qalaqay ananıñ bostanında tek lezetli degil de, pek faydalı, bazı da tılsımlı meyva ve sebzeler öse edi. Faqat şimdi evçikniñ etrafı Qarnen qaplanğan, içinde yanğan ocaqnıñ sıcağı ise qartanay bahçıvan asrağan fidelerni qızdıra edi. Obur ve qalaqayana sofra başında, quyudan alınğan bir çanaq suv ögünde otura ediler. Bazıda çanaq üstü yengilden dalğalana edi. Dalğaçıqlar sakinleşkende, çanaq üzerinde Leylâ ve Enverni körmege mümkün edi. Tata qardaş kiçik seyaatçılarnı qasevet ete ve suvğa baqıp bulunğan yerlerini közete ediler. Balalar er sefer yavluçıqlarını sallağanda obur işaret parmağını suvğa batıra ve aqrepniñ yolunı akis tarafına aylandıra edi. Bu tılsımlı areketinen vaqıtnı artqa çevire edi. Ne içün böyle bir şey yapa dep sorarsız? Böyle etip, o bir Envernen Leylâğa bahır seyirbaznı tapmaq içün vaqıtnı qazandıra edi. Kerçek ayatta bir qobadan başqa qobağa alıp ketken yol bayağı vaqıt ala bilir. Amma tılsım aleminde yabloçıqlar sayesinde Envernen Leylâ mesafeni bir qaç saniye içinde keçe ediler. Tılsım aleminde sarf etilmegen daqqalarnı öbür kerçek ayatnıñ zamanına qoşa edi. Bu tılsımlı areketke zaman deligi dey ediler. Tata qardaşnıñ evelden bu areketke ihtiyacları olmağan edi, amma şimdi Baarniñ kelmesini temin etmek kerek edi, em de sadece bir kün içinde. On ekinci bölüm Dülber qızıl qobada. Obur çanaq başında otura ve suvnıñ üzerine baqa edi. Niayet, suv yengilden dalğalanmağa başladı. Aydı, şükür, kiçik seyaatçılarımız nevbetteki yerge barıp çıqqanlar, dep tüşündi o. Dalğalar sakinleşken soñ, tata-qardaş Enver ve Leylânı körip oldılar. Olar Qızıl qobanıñ aşadaki tüzgünliginde Qaranlıq qoba adını taşığan kirişi yanında turmaqta ediler. Bu yerden uçan suv aşağı aqıp kete edi, faqat şimdi uçqan suvlar qocaman buz obasına çevirildi. Balalar qobanıñ terenligine baqıp tura ediler. Leylâ, bu Qırımnıñ eñ balaban qobası! dedi Enver, demirciniñ haritasına baqıp. Onıñ bir qaç qatı bar, Qaranlıq qoba, Yel qoba, Papadiye. Aynı Qızıl qoba adında özen de bar, o qoba içinden aqıp, dülber uçan suvğa çevirile. Biz maqsadımızğa yete yatamız kibi kele maña, dedi qızçıq, qobanıñ kirişine ateşli közlerinen baqıp. Bahış sihirbaz ve yer astı ateşi aynı bu gizli keçitlerde saqlanılğanına oşay. Qobanıñ adı bile uyğun kele, Qızıl qoba. Qırmızı tüs yolumız doğru olğanına işaret ete dep tüşünesiñmi? tekrar soradı oğlançıq. Ebet, men öyle tüşünem, dedi Leylâ. Hatırlaysıñmı, Maugli aqqında ikâyede ayvanlar ateşke qırmızı çiçek dey ediler? Qırımtatar edebiyatında da qızıl tüs küneş ve ateşniñ timsali ola. Öyle olsa, boşuna turıp vaqıtnı coymayıq, ruhunu köterdi oğlançıq. Qızıl qoba, kelemiz, qarşla bizni! Enverniñ soñki sözleriniñ akis sedası eşitildi. Balalar el-elge tutuşıp qobanıñ içine kirdiler. Qobanıñ içinde qaranlıq edi. Balalar közleri qaranlıqqa biraz alışqan soñra, Qırımnıñ qadimiy sakinleri avcılıq tañrılarına qurban ketirgen yerlerni kördiler. Balalar ediye yerine ketirilip qoyulğan ayvanlarnıñ qafaları, çölmek bardaqlar, oqlarnıñ uclarına baqıp, qobanıñ terenligine adımladılar. Keçit ep töpege köterile edi. Envernen Leyla etrafqa baqına-baqına kettiler. Öyle dülber qoba daa körmegen ediler. Qubanıñ divar taşları qızıltın körüne, stalaktit ve stalakmitler üzerini qaplap, masal kibi acayip manzaranı peyda ete ediler. Özen qalın buznen qaplanğan edi, eñ qaranlıq köşelerde bazıda sarı ışıqlar yanıp söne. O, yelqanatlarnıñ közleri edi. Birazdan Lilâ ve Enverniñ ögünde qocaman stalaktit peyda oldı. Balalar aşadan yuqarığa baqsalar bile, onıñ eñ töpesini körip olamadılar. Stalaktitniñ uzunlığı sekiz metr edi. Enver bu aqta Leylâğa añlatmağa başladı. Köz ögüne ketiresiñmi, o, sekiz biñ yaşında! dedi oğlan. Bu vaqıt içeresinde Qırımımızda qaç nesil deñişti! Stalaktit ise öse berdi. Belki stalaktit içün biñ sene insanlarnıñ bir yılı kibidir. O, Enver, esabıñ doğru olsa, biz bu stalaktitnen aqran sayılırmız! Balalarnıñ külküsi qobanıñ er bir köşesinde eşitildi. Artından külküniñ akis sedası yañradı. Amma Enver ne Leyla sanki üçünci sesni eşitken kibi oldılar. Kimdir olarnen birlikte külmekte edi. Dostlar bir-birine baqtılar. Enver qobanıñ terenligine köterinkn davuşnen. Leyla, kel devam eteyik! yel qobağa yetmek kerekmiz, dedi. Şu daqası da bir kimse köküs keçirgenini eşittiler. Leylâ, sen köküs keçirdinmi? soradı Enver. Yoq, cevap berdi Leylâ etrafqa baqınıp. Şu ande stalaktitniñ içinden bir ses eşitildi. O men köküs keçirdim! Sen kimsiñ? bir sesnen soradılar balalar. Menim adım Taş yürek. Bahış sirbaz meni bu qadimiy stalaktit içine qapattı. Bahış sirbazmı? kene bir sesnen soradılar balalar. Öyle, dedi Taş yürek. Tanıysızmı yoqsa? Yoq, dedi Enver, amma biz onı qıdıramız. Yahu sizge ne içün kerek oldı? Meraqlandı Taş yürek. Sihirbazdan bu sene yerastı ateşi ne içün qızdırmağanını soracaqmız, añlattı Leylâ. A, doğru, yerastı ateşi! Yavaştan dedi stalaktitten çıqqan ses. Balalar devamını bekley ediler, lâkin Taş yürek sustı. Taş yürek! lafını başladı Leylâ. Ya bahış sihirbaz seni ne sebepten mında qapattı? Stalaktitten ses çıqmay edi. Bu ande qaranlıq köşeden yelqanat uçıp keldi ve balalarğa yaqın yerde başınen aşağı asılıp qaldı. O böyle dedi. Taş yürek yerastı ateşini hırsızlaycaq edi. Onıñ içün cezalandırıldı. Yer astı ateşine onıñ qoruyıcısından ğayrı kimse toqunamaz. O eskiden qalğan nizamdır, onı kimse deñiştiremez. Sağ oluñız, Yelqanat, dedi Enver, soñra o stalaktitke toqunıp, ondan soradı, Taşyürek, ya seniñ cezañ ne qadar devam etecek? Başta birisi ağlağanı kibi, soñra daş yürekniñ sesi eşitildi. Yerastı ateşini temiz yürekli insanlardan biri körmegence cezalım. Amma artıq yüz yıl keçti, bir şey deñişmey, em de deñişmeycekke oşay. Adamlar yerastı ateşine endi muhtac degiller, çeşit başqa usullarnen qızınmağa ögrendiler. Yoq, öyle deme, daş yürek! dedi oña Leylâ. Biz, zemaneviy dünyada yaşağan balalarmız ve bizge yerastı ateşi kerek, biz tamam onı qıdıramız. Öylemi? soradı stalaktit içinde saqlı oğlançıq. O sizge kerçekten kerekmi? Aysa ne içün onı mında qıdırasız? Ya qayda qıdırayıq? soradı Enver. Bu qobada olmağanı şübesiz, dedi Taş yürek. Siziñ dünyañızda Bahış siyirbaz qayda yaşağanı kimse bilmeymi? Yoq, bilmeyler, köküs keçirdi Enver. İç bir bilgisayarda bu aqta malümat yoq. Aysa diñleñiz. Bahış Siyirbaz ve yer astı ateşi buzlu qobada yerleşeler, dedi stalaktitten çıqqan ses. Ya sen nasıl etip olardan öyle uzaq qaldıñ? haritağa baqıp soradı Leylâ. Aydı, Aysa, men sizge öz ikâyemni añlatayım. Qana, oturıñız.